Шәп үтте дип әйтергә була бу форум, чөнки татар яшьләре бар, аларның арасыннан яхшы итеп эзләсәң, сайлап алсаң, хәтта менә шундый гүзәл үрнәкләре дә бар. Һәм аларның, әлбәттә, яшьлек, өйләнү, танышу, гыйлем алу дигән мәсьәләләрдән башка бераз сәясәткә дә кызыксыну бар, хәзер бит инде кызыксыну чамалы дип әйтәбез инде. Алар бертавыштан күтәреп алдылар Татарстандагы президентлык статусын сакларга, Татарстан булырга тиеш, безгә ул кирәк, һәм президент булырга тиеш, аны бетерергә дигән гомуми юнәлеш, канун дөрес түгел дигән шундый фикер резолюциягә кертелде һәм без шушы яшьләрнең менә әле генә сез караган фикерләрен тыңладыгыз һәм алар күп, алар барысы да президентлыкны яклый, Татарстанны яклый. Ләкин мәсьәлә четерекле, чөнки унбишенче елда бу федераль канун керә. Исем үзгәрергә тиеш. Шулмы, шушы турыда без тарих фәннәре докторы, Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты һәм бюро әгъзасы Дамир Исахов белән, Дамир әфәнде, аңлату кирәк бит. Бу яшьләр кызык итеп әйтеп китә, кәнишне, ләкин тормыш бар, сәясәт бар, фәнни яктан бар, хокук бар. Әлбәттә, безнең хакыбыз бар дәүләткә дә, республикага да, президентка да. Ничегрәк аңлатыйк хәзер халыкка һәм, әгәр дә кирәк булса, хакимияткә шушы яшьләрнең теләген, үзебезнең теләкне, депутатларыбызның теләген нинди аргументлар белән ныгытырга кирәк?
Менә бу яшьләр форумының эшендә мин дә катнашым, шуңа күрә бер секциядә утырышта чыгыш та ясадым. Мин чынлап та күрдем, яшьләр президент постын сакларга кирәк дигән очракта, Күбрәк эмоциональ рухта хәрәкәт иттеләр. Ләкин бу бит эмоциональ сфера түгел, бу сәяси сфера. Һәм анда нәрсәләр барганын чамалау өчен безгә карарга кирәк Рәсәйнең үзенең законнарына да һәм үзебезнең эчке эшләргә дә. Менә Татарстан президентын бетерү турында канун, федераль канун булды андый. Ул теге бөтен Татарстанга гына кагылмый, бөтен республикага да кагыла чынлыкта. Россиядә бер генә президент булырга тиеш дигән. Юл белән баралар федераль закон чыгаручылар. Ләкин чынлыкта бу карарның ике законга ярашмаган ягы бар. Иң беренчесе бу Россия Федерациясенең үзенең конституциясен боза. Шушы конституциянең өстеннән хәрәкәт итә бу закон. Чөнки Россия Конституциясе нигезендә республиканың эчке төзелеше ул республика карамагында. Субъект, федерация субъектларының һәркайсы, өлкәнеке дә, крайныкы да, республика да үзе ничек тели, шулай хәл итә. Парламентында ничә кеше кирәк, шуны сайлый. Аңа хәтта эчтәге аның вәкаләтен дә бүлеп бирү җирле хакимият кулында. Әйе, димәк, бу берьяклы хәрәкәт булып чыга. Берьяклы хәрәкәт ул, билгеле, Федератив дәүләт булган Россиягә беренче диктатура килми. Бу Конституцияне һәм, гомумән, Россиянең эчке төзелешен нык бозу дигән сүз чынлыкта. Бит инде беренче чиктәген Россия Конституциясеннән югары, югары була алмый аерым федераль законнар. Иң югары урынны Конституция алып тора. Әмма моның белән эш бетми. Россия Конституция нигезендә республикалар Эчке дәүләт булып саналалар. Ул автономия дигән сүз үзе дә шуны ук аңлата чынлыкта. Дөньядагы автономияләр, алар шушы автоном статуслы дәүләт берәмлекләре. Ә инде әгәр дә без э, эчке дәүләт икән, без э, бу дәүләт кысасында үзебезнең аерым хокукларга ия булабыз. Шул исәптән Әйттем инде, эчке төзелеш мәсьәләсе буенча, ләкин ул гына түгел. Бит президент дигән исемне без күктән алмаганбыз. Ул Татарстан Конституциясе нигезендә алынган исем һәм Татарстан парламентарийлары шуңар тавыш биргәннәр. Менә моны бер яклы гына бетереп аткан вакытта Татарстан Конституциясе дә бозыла, чынлыкта. Ләкин бит, әгәр дә эченә кереп карасаң, Татарстан Конституциясе һәм Россия Конституциясе килешү нигезендә генә бер-берсенә яраклаштырылдылар. Ул килешү бүген дә хәрәкәт итә. Ул килешү төзелгән вакытта Татарстан Президенты дигән исем, билгеле, Татарстан Конституциясе аркылы керде. бу шартнамәгә. Димәк, шушы шартнамә дәген бозла булып чыга. Ә бу бит шартнамә хәзер Россия федераль законы дәрәҗәсенә ия. Думада расланды ул. Думада расланды. 2007-дәме? 2007-дә.
Ягъни бер федераль закон икенче федераль законга каршы килә булып чыга. Бу шулай ук Закон кысасына туры килми чынлык та, канун кысасына. Шуңа күрә менә төрле яклар уйлап караган вакытта Билгәнең өченче ягы да бар. Без бит татарлар милләт һәм Россия Конституциясе нигезендә Россия ул шушы милләтләрнең җыелмасы. Ничек инде татар мөстәкыйль милләт була торып, шушы үзенең төп башлыгына исем дә бирергә хакы булмасын? Бу бернинди күзлектән караганда дөрес әйбер түгел, минемчә. Шуңа күрә Әгәр дә Татарстан парламентарийлары аяк терәп каршы торсалар, Россия законнары нигезендә, беренче чиратта Конституция нигезендә, Татарстанның Президент исемен саклап калырга тулы хокукы бар, минемчә. Һәм шул юнәлештә хәрәкәт итәргә кирәк тә. Билгеле. Яшьләрнең хисләре дип халкыбыз бар. Алты миллион рәсми булса да әле, алты миллион Россия татары бар дип аргумент бирәләбез. Ягъни без Татарстан гына түгел, бу Россиянең Бик тәэсирле даирәләрнең чыгарма таләп итүләре мөмкин дигәнне ансын әйтә алабыз, әлбәттә. Әйтә алабыз. Аннан соң менә чират, чираттагы бара торган сәясәткә дә карарга кирәк. Хәзер бит Русия бик тырышып Украинада федерация булдырырга тырыша. Инде Республика төзеп аттылар Украина эчендә, ике республика. Ул бит республиканың аның башлыклары да булырга тиеш була. Шуңа күрә менә сайланырга тиеш. Сайланырга тиеш булалар. Һәм билгеле, әгәр дә алар теге рус телендә якларга теләсәләр, ул бит ул республиканың җитәкчеләренең исемнәре дә булырга мөмкин, президент исемнәре, эчке президентлар. Шуңа күрә менә Рәсәйнең хәзер алып барган сәясәтендә дә безгә карата алып барган сәясәт каршы чыга чынлыкта. Ягъни монда. Аңлатып китик әле, президентның мына исемен үзгәртү турында сүз дә барамы, әллә статусы турында сүз барамы? Менә сезнең республиканың башлыгы, аның президент булгач, аның берләштергән зур вәкаләтләре бар. Син башлык кына, синең вәкаләтләреңне без Хөкүмәткә бирдек, районга бирдек, парламентка бирдек, Мәскәүгә алдык дигән хәл куеламы, мондый мәсьәлә юкмы? Алай гына алып бетер. Әллә сүз генәме бу? Алай гына алып бетер. Монда сүз генә түгел, Казан чакасы. Алай гына алып бетерелми шул. Менә ул президент дигән исем дөнья кысасында ул бит дәүләтләр башлыгы дигән сүзне аңлата. Билгеле, спорт клубларының да президенты булырга мөмкин. Ләкин монда бит сәяси сфера турында бара. Шуңа күрә ул Татарстан Яшелчә концерныныкы да була? Була. Әмма монда Татарстан дәүләтчелегенә кагыла торган әйбер бу. Чөнки дәүләт төзелеше турында сүз бара. Шуңа күрә аны автоматик рәвештә алып китә алмыйлар бездән. Ул Татарстан дәүләтчелеге булган вакытта ул автоматик рәвештә барлыкка килә барыбер. Аның Исемен дә үзгәртергә була, ләкин исем үзгәргән вакыт, үзгәргән вакытта, билгеле, җисем бераз үзгәрә. Мәсәлән, Без, әгәр дә... димәк, без сүзгә каршы гына түгел, сүз Юк. өчен генә түгел, ә президентлык статусы өчен көрәшәбез. Мәсәлән, башлык яисә глава дисәң, ул бит э, Русиянең гади өлкәсенең дә исем, э, баш, башында торучының исеме шундый. Губернатормы, главамы. Ә бит республика ул өлкәгә тигез була алмый беренчелектә генә. Барысы да субъект дип атала һәм Шушы губернаторлар, алар җыелганда Татарстанны бик мактап бетермиләр, алар мактыйлар үзләре кунакка килгәч, ләкин тигезлек кирәк, алар Алланың кашка тәкәсе түгел, нигә аларга шундый привилегияләр дип гел генә тавыш күтәрәләр бит әле. Юк, өлкәләргә, мәсәлән, республикага биргән кадәр вәкаләтне бирергә мөмкин, мәсәлән, әгәр дә Россиядә чын федерация булса, бирергә була. Әмма шулай, шул очракта да. Алар үзләренә вәкаләт сорамый, Ә Татарстанныкын ким Әйе, итегез менә дип, ул- әле теге беренче шартнамәдән дә булды, салымнар мәсьәләсендә дә Бу син дә аның шовинизм була чынлыкта. Шуңа күрә ул без бит Хәтта дотациягә яшәгән өлкәләр Татарстан кадәр вәкаләт, ну, салым вәкаләте таләп итәләр. Без бит киресенчә югарырак дәрәҗәдәге вәкаләтләр бирергә кирәк дип чыгабыз. Татарстан Электрдан позициясе шундый иде. Без шул яктан тигезләргә кирәк дип уйлыйбыз. Ә теге түбәнгә төшереп, башны кисеп кенә яисә бөгеп өстәл өстенә астына кертү бар бөтенесен дә, республикалар, өлкәләрне, ул дөрес әйбер түгел, ул федерациянең рухына каршы килә. Шуңа күрә монда беренче чиратта Татарстанның дәүләтчелеген саклап, шул президент исемен шуңа беркетелгәнен расларга кирәк безгә. Ә бериш тә өлкәләр белән тигез була алмый Татарстан, чөнки милли республика ул шушы э, территориядә яшәгән милләтнең дәүләтчелеге. Ул безнең Конституциядән һәм Россия таныган э, маддәләрдән дә барыбер күренә, чөнки мәсәлән Татарстан эчендә ике дәүләт теле бар. Ул бит икенче дәүләт теле рус теленнән башка татар теле булгач, татар милләтенең аерым статусын күрсәтә торган әйбер. Һәм ул Россия Конституциясендә бик томбар кертелгән ул әйбер, мәсьәләләр. Һәм татар милләте нең бәлки бердәнбер дип әйтергә буладыр, дәүләтчелек тарихы бар Россиядәге татарның, булачак Россияне тоткан милләт. Чөнки Алтын Урда, безнең башка дәүләтләребез булачак Россия территориясенә тәңгәл дияргә мөмкин. Димәк, безнең татарның һәм Татарстанның чыгарма эшләргә, чыгарма сорарга, таләп итәргә хокукы бар. Юк, чыгарма чыгу өчен безнең башка сәбәпләр дә бар. Бу чыгарма бит инде, чыгарма.
Әйе, чыгарма, чыгарма буенча безгә тартышырга мөмкин. Чөнки мин әйттем бит әле генә, безнең аерым килешү бар. Русия Федерациясе белән. Ун елга.
Ун елга, ул әле хәрәкәттә. Шул килеш. Димәк, унҗиде ел, нчы елга кадәр тора алабыз дигән. Шул килешү нигезендә,
чынлык та, безнең элек эшләнгән конституция кабул ителде Мәскәү тарафыннан, федераль дәрәҗә тарафыннан. Шуңа күрә без шуңар таянып та бу мәсьәлә тирәсендә үзебезнең юридик һәм сәяси яклауны кора алабыз. Һәм ул кирәк тә. Һәм соңгы сорау дип әйтик, бу турыда әңгәмәләребез тагы булыр әле, беренче шушы сөйләшүгә ничек карыйлар икән сезнең карашка, менә Дума бар, Президент Администрациясе бар, хәзерге фиркәләр, бик каты дәүләтчелек, хәтта шовинизм бик кабынган вакыт бит инде, бу татарлар үзләренә таләп итәләр, баш бирмиләр дип. Жириновскийлармы, башка аек акыллармы, Владимир Путин үзе фараз итеп булмый инде, әлбәттә, моны. Шулай да. Нәрсә, бөтенләй өмет булмаса, без тавышламас идек бит инде. Сәяси гипотеза әйтергә була, Русиянең хәле хәзер бик шәптән түгел. Дөньяда барган вакыйгалар уңаеннан, Украинага кереп баткан авырлыклар нәтиҗәсендә, шуңа күрә Путин үзе дә әйтте бит, Владимир Путин, Русия халкын берләштерергә кирәк, консолидацияләргә кирәк. Ләкин менә татарлардан шушы президент исемен тартып алсаң, әгәр дә республикаларның дәрәҗәләрен төшереп барсаң, ул вакытта ничек итеп син шушы федерация башында торып, шушы халыклардан Кирәк вакытта ярдәм көтә аласың. Ул вакытта бит дуслык булмаячак. Бүген Татарстан татарлар белән Россия горурлана, тышка да күрсәтә. Президент, Беренче Президент Биндибл Шәймиевка бүләкләр дә бирелде. Шушы халыкны, шушы республиканы кысрыклау, әлбәттә, бүген Россияне ныгытмас иде. Әйе, шуңа күрә мин уйлыйм, Мәскәүдә бу мәсьәлә тирәсендә карар гади генә булмас дип. Һәм монда көрәш, әлбәттә, теге урам мәйданнары гына түгел, интеллектуаль көрәш тә, депутатларның көрәше дә, акыл да, мәгълүмат та, күрәсең, кирәктер. Һәрхәлдә, безнең парламент бөтен мөмкин булганны эшләргә тиеш.

Э, безгә кирәкме дигән менә андый сораулар менә соңгы вакытта э, Татарстанның президент э, атамасын алалар дигән сүзләр әлбәттә ул бик борчый. Ул Татарстанда яшәүче халыкны гына түгел, шул ук вакытта Татарстаннан читтә яшәүче татар милләтебезне дә бик борчый. Әлбәттә, Татарстанның һич шиксез мөтләк рәвештә президенты булырга тиеш. Чөнки безнең инде күпмедер беләбез, Россия белән без Шартнамалар нигезендә республика буларак яшибез, договор нигезендә яшибез һәм ул да Россия кануннарына туры килә. Без инде республика буларак үзебезнең дәүләтчелеге булырга тиеш һәм дәүләт була икән аның президенты булырга тиеш. Һәм әлбәттә без аны яклыйбыз. Без президент атамасына алуга каршы һичшиксез Татарстанның президенты булырга тиеш. Аны Татарстанда яшәүче татарлар түгел, Бөтен дөньягы татарлар берләшеп аңа ярдәм итәргә кирәк, аны якларга кирәк. Һәм без дә аның белән бергә. Һич шиксез яклыйбыз, Татарстанга президент кирәк. Ул татарның, Татарстанның президенты гына түгел, без аны шулай кабул итәбез, ул дөньяда яшәүче бөтен 7 миллионнан артык татарның президенты дип. Шуңа күрә ул һич шиксез кирәк, без аның яклы. Глава булып калса, глава булып калса, анда ул сүз генә, сүздән генә түгел ул. Глава аны падишах дип яки башка башлык дип, ил башы дип төрле атамалар бар, ләкин ул президент атамасы барыбер дәрәҗә ул. Менә дәүләтчелекне аңлата ул. Аның исеме кайбер кеше әйтәләр, аның сүзен алыштырудан ни үзгәреш була дип. Бик күп үзгәреш була. Ул аның дәрәҗәсен төшерә. Аның гына түгел, ул татар милләтенең дәрәҗәсен төшерә, татарның дәүләтчелегенең дәрәҗәсен төшерә. Шуңа күрә ул безгә һичшиксез президент атамасы кирәк. Ул шулай булып калсын иде һәм аның өчен бөтен татарлар бердәм булып якласак иде дип шундый теләк бар. Мин инде уйлыйм, безгә президентны кирәк калдырырга, президент исемен дә кирәк калдырырга. Без, татарлар, әлбәттә, торабыз, кая гына тормыйбыз, Татарстанда гына түгел. Менә мин, Берләшкән Гарәп Әмирлекләрдән киләбез. Горурланып, монда Татарстанга киләбез. Беләбез, монда безнеке, үзебезнеке президентыбыз бар. Ул безнең турыбызда кайгырадыр. Шуның өчен президентна президент исеме дә бетсә, төшсә, ул горулагыбыз безнеке кимәя. Безнең күңелләребез төшә шуңардан. Шуның өчен мин уйлыйм, һәм безнең бөтен татарлар уйлыйлар, берәшкә гарәп имрекленнән. Безгә президент исемен кирәк калдырырга. Президентыбыз безнеке булырга тиеш. Әлбәттә, президентыбыз безнеке булмаса, нәрсә соң ул була? Ул бит безнең татар дәүләте бетә. Шулай мин, шундый безнең фикерләбез.
Кич, хөрмәтле безнең телевизор караучылар. Мин үземнең исемем Фәрид, Төмән шәһәреннән. Минем уемча безгә президент исемлеге, Татарстан президент исемлеге кәрәк дип уйлыйм. Чөнки без ничек булса да Казанга килеп, президентның, шул Татарстанның эшенә карап, таянып, алар белән бергә дуслыкта яшәп, дуслык күпересен күреп, бер-беребезгә таянып яшәгәле тырышабыз. Чөнки без Себер татарлары, төп Себер татарлары булсак та, без Татарстан белән бик нык дуслык элемтәдә. Шуңа күрә мин үземнең кечә уем белән президент дигән сүзне Алып ташлауны яңлыш итеп күрәм. Ник дигәндә, президент Татарстанның президенты булган, ул булса безгә еңелрәк булыр, ә булмаса алдагы көннәребез кайсы яктан яхшы булырмы, яман булырмы без белмәйбез. Бүгенге көндә безнең Аллага шөкер Татарстан Татарстанга без таянып яшәйбез. Универсиадалар үтә һәм форумнар үтә, зур татарларма, яшьләр форумыма, укытучылар форумыма, мөселманнар форумыма, ул, мин уйлыйм, шул безнеңке президент буларак, Аллага шөкер, бабай безнең Минтимер Шәймиев башлап, аны безнең Рөстәм улы Нургали, Рөстәм абый Әни ундый дәвам итә. Шуңа күрә мин уйлыйм, монда безгә президент кәрәк диеп. Чөнки Татарстанның алга таба китүе дә Алла бирсә, тагы да яңа-яңа үзгәрешләр яхшы яктан дип Без ышанып калабыз. Аның өчен президент Татарстанның президент ул югары дәрәҗә итеп күрә. Инде мин әдәби теленә күчтем, чөнки ике телдә инде сөйләшеп өйрәндем. Казан якларына йөреп мин татар яшьләр оешмаларын оештыра торган кеше буларак, Мин уйлыйм, безгә Татарстан президенты кирәк. Ул э, дәрәҗәсе дә кирәк, һәм аның э, Татарстанның правительствосы да кирәк. Э, чөнки татарларның проблемасын решать итә торган, безнең э, проблемаларыбыз булсын, булса килеп, э, сорап булышчыллык яктанмы ничектер сорап килә торган җиребез бар шуңа күрә телебез сакланып калсын һәм президент та сакланып калсын дип шундый өметтә калабыз бөтен төмән өлкәсе яшьләр исеменнән инде мин өметтә шундый калам